Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Showbie. Dylsech chi erbyn hyn fod wedi gallu creu eich uh, cyfrif eich hunan ar Showbie a rhannu eich cod gyda'ch dosbarth a cael disgybl i fewn gyfnodi. Lle o'ch blaenau chi mae iPad uh, disgybl. Felly, os welwch chi ar y top ar y dde, mae yna plus, iawn, beth sydd yn ni ar y chwith fan hyn yn y melin yw'r ffaith bod y dosbarth yn 7E, Mae'r disgybl yn y dosbarth ac yn yr aseiniad Comic Life. Dwi 'di clicio ar y top ar y dde fel disgybl, a sylwch ar yr holl opsiynau 'ma. Os ai'r gwaelod ar y chwith, gallen ni ysgrifennu unrhyw beth ar fel tecst, iawn? Felly, i brofi fy mod mewn yn y dosbarth, allen ni ysgrifennu 'Helo, Miss', neu gall hwnna fod wrth gwrs unrhyw beth sy'n ymwneud â gwaith a'ch bod chi moyn asesu gwaith ysgrifenedig, felly ta rhyw baragraff yw e, um, neu felly rhywbeth i grynhoi diwedd gwers, dechrau gwers, beth bynnag yw e, iawn, gallen nhw fod yn ysgrifennu atoch chi. Yn yr un modd wedyn, gallech chi fod yn cynnwys neges ar lafar. Gadewch ni gael enghraifft. Helo Miss, yn nwers heddiw, dysgais fel y sillafu prynu gyda un yn, py yr y yn i gwpan. Mae'r disgybl wedyn yn clicio'r sef a ma hwnna'n lan lwytho yn syth yng nghyfrif i fel athro. Jyst i brofi hynny, dwi'n mynd i fynd allan nawr o yy iPad y disgybl. A mewn i'r cyfrif fel athro, felly dyma fy nghyfrif i, dwi'n edrych arno fe ar y gliniadur ar y foment. Sylwch, mae 'na un myfyriwr mewn erbyn hyn, un disgybl ac un athro, a mae 'na dogfen fan hyn. Felly, dwi'n clicio ar Comic Life, dwi'n gallu gweld bod Jack yn y dosbarth, dwi'n mynd i glicio fan'na, a sylwch, dwi'n gallu gweld bod e wedi sgrifennu rhywbeth, mae e wedi dod ata i, a hefyd mae 'na neges yna yym, fel neges llais. Mae'n dipyn yn rhwyddach i weld y neges llais um, ar yr iPad er mwyn osgoi y ffwdan hyn. Felly byddwn ni yn awgrymu i chi bod e'n dipyn yn hawsach yn gyson i weld y, y, y wybodaeth chi'n cael mewn o'r disgybl ar eich iPad chi hefyd. Reit, os ewn ni nôl nawr i iPad y disgybl, i fan hyn, o'ch blaenau chi. Dwi'n mynd i glicio ar y top ar y dde. Dwi hefyd yn mynd i dreial ychwanegu delwedd iawn o'r rôl camera. Uh, fyna i bigo rhywbeth lan fan hyn yn weddol slick. A newn ni anfon hwnna At Miss, Iawn, dyma fi wedi dewis un, dwi'n hapus 'da hwnna, ma' 'na llwyth o bethe dwi'n gallu neud ar y diwedd, ar y gwaelod, ond dyma'r un dwi moyn i Missy ga'l, dwi myn' i anfon e yn syth i'r athro, mae e'n lan lwytho, felly cofiwch unrhyw beth yn eich rôl camera chi, boed yn ddelwedd yym o'r we neu'n dystiolaeth o'i gwaith nhw, beth bynnag yw e, mae e'n bosib i lan lwytho hwnna i Showbie, a dyma fe'n mynd lan. Nesa wedyn newn ni edrych ar gyfrif yr athro. Dwi jyst mynd i minimeiddio hwn. Mynd i gyfrif yr athro. Jyst mynd i neud refresh bach i weld os i popeth wedi gweithio. Mewn i Jac. Sylwch fan hyn ma na ffoto a dwi'n gallu clicio arno fe a llwytho fe. Felly dwi'n gallu gweld hwn ar y cyfrifiadur. Esgusodwch y ffaith bod e'n bach i'r chwith. Mae hwnna jyst achos y ffordd dwi'n recordio'r sgrin fan hyn. Lle ni'n gwybod bod hynny'n gweithio. Dew'n ni fynd nôl nawr i i iPad y Discable, dyma fe, a dew'n ni ychwanegu ffoto o'r camera. Iawn, chi'n clicio ar camera, a'n syth wedyn, sori nes i wasgu bwtwn anghywir yna, gallen ni fod yn tynnu llun o ngwaith i, iawn, o'n i esgus do hwn i fy ngwaith i yn y dosbarth, neu rhywbeth pwysig, dew'n ni ddefnyddio'r ffoto yna Clicio ar Use Photo ar y gwaelod ar y dde. Eto, gallai wneud unrhyw beth dwi moyn o ran filters, a dwi'n mynd i lan lwytho hwnna i'r athro. Mae'n mynd i gymryd rhyw 30 eiliad fyddwn ni'n tybio i photo i fynd lan, a wedyn byddai'n cyrraedd yr athro. A dyma fe'n dod i ben, lle ni'n gwybod erbyn hyn, yn bod ni'n gallu anfon e, photo o'r camera rôl, neu hyd yn oed yn uniongyrchol, o'r iPad, a ewn ni fan hyn eto, newn ni refresh i brofi hynny bod e'n dod yn syth i'r athro, mewn i Jack a dyma fe, y ffoto o'r camera, lle i glicio arno fe a dyma fe'n ymddangos yn syth a gallai weld hwnne ar y gliniadur. Felly ran tystiolaeth a chadw tystiolaeth mae'n gret iawn, gallai hwnna fod yn ffoto o darn o ddarn o waith neu rhywbeth yn eu llyfr nhw, beth bynnag. Dwi yn mynd i fynd nôl i iPad a Discable eto nawr, Jyst i gliro cwpl o bethe, chi'n gallu gweld fan hyn efo capture pdf, dych chi? Ond jyst i gliro, beth mae hynny'n gwneud yw, um, chi'n gallu tynnu ffoto o unrhyw beth fel hyn, a mae e'n troi e mewn i ffeil pdf yn uniongyrchol i chi. Beth mae'n angolygu yw, chi'n gallu rhannu'r wybodaeth mae'n hawdd, argraffu fe'n weddol hawdd, gan ei fod e'n troi mewn i pdf. Dyma ni'r pdf wedi lanlwytho o iPad y disgybl, ewn ni nôl at gyfrif yr athro, eto gwneud refresh ar y cyfrifiadur i weld ydy'r pdf yn ymddangos, ydy, dyma fe, a eto mae e'n troi o mewn i ddogfen, iawn, yn hytrach na jyst bod e'n ffeil fel ffoto, fel jpeg neu rywbeth fel'a mae e'n troi e mewn i ddogfen. Mae hwnna'n golygu bod chi'n gallu arbed e fel dogfen, Eto dwi'n ymddiheurio achos dydych chi ddim yn gallu gweld y sgrin gyfan. Ond os na i'n minimeiddio fe felly, allwch chi weld fan hyn, um, dyna'r ddogfen yn gyfan a dwi'n gallu arbed e, yn clicio sef a, a download ac yn y blaen. Felly dyna dogfennau. Yn olaf wedyn, dyma ni nôl yn iPad y disgybl eto, clicio ar y top ar y dde, A sylwch, rydych hefyd, iawn, os ewn ni i Photo Library, so na i na to, clicio ar y plus, Photo Library, nid jyst delweddau neu ffotograffiau gallwn figo lan, ond hefyd fideos, iawn, lle dwi'n ni neidio lan i'r top a meddwl slic, unrhyw fideo sydd ar y camera roll, um, rydym hefyd yn gallu lanlwytho nhw i'r athro, sydd yn gret, lle dwi'n ni trial dod o hyd i un sydd yn weddol byr wedyn ni. Dyma enghraifft, jyst yn chwilio am un yn gloi, esgusodwch i fi. Newn ni hwn felly am y tro, dwi newydd weld un yn hedfan heibio. Um, newn ni lanlwytho hwnna wedyn a roi e i'r athro, felly eto ymddiheirio dwi wedi mynd heibio fe. Newn ni Wnawn ni hwnna am y tro. Iawn, clicio ar fideo, dewis e, mae hwn yn 17 eiliad o hyd, ni'n mynd i lanlwytho fe nawr i Showbie, mae e'n mynd yn eitha cyflym fel y gallwch weld, felly unrhyw fideo sydd 'da chi, gallai fe fod yn syth o'r camera roll, gallai fe fod yn rhywbeth sydd wedi dod lawr o iMovie, yy gallai fod yn rhywbeth yn Puppet Pals neu um, unrhyw beth o gwbl, Telegami, unrhyw un o'r reina, mae fe'n mynd mewn wedyn i uh, Showbie. Dwi'n mynd i fynd nawr i Iawn, dyma fi felly ar y iPad i fel athro, mae mewn i Showbie, mae mewn i gyfrestru yn syth fan hyn, neu mewn gyfnodi dylsa ni weid, a wedyn rhoi yng nghyfrinair mewn. A dyma ni mewn yn Showbie, chi'n lli gweld yn syth fy mod i fan hyn am nosbarthiadau, dwi'n mynd i fynd i'r saith A enghreifftiol, mewn i Comic Life, dyma Jack mewn yn fy ngwaith i, yy, neu mewn yn fy nosbarth i, sori, ond dyma cwpl o bethau gallwn ni weld o'r iPad, gallai wrando i y neges llais, dyma fe. Helo Miss, yn y wers heddiw, dysgais fel y sillafu prynu gyda un yn. P-y. Iawn, felly jyst wedi stopio hwnna. Dwi hefyd yn gallu gweld uh, unrhyw ddelwedd maen nhw wedi anfon ataf. Dyma un enghraifft yn syth. Iawn, lle i hefyd weld y, y pethau eraill, ond dwi am ddangos i chi hefyd bod e'n bosib i weld uh, unrhyw fideo mynd fan hyn hefyd. Dyma fe yn llwytho. Iawn, i wasgu ar play. Cyrathiad, Tonnau yn bwrw cerrig a bowlderu yn erbyn y clogwyn gan erydu'r graig. Iawn, a dwi jyst yn mynd i stopio hwnna wedyn. A dyna fe, mae'n ffantastig, gan yr holl bethe 'ma gallwch chi gasglu mewn o'ch disgyblion chi. Bydd un fideo yn dilyn hwn yn dangos i chi fel i anfon fideos yn syth o apiau fel Telegami neu Puppet Pals neu yy llyfrau, e-lyfrau hefyd, yy fel Book Creator neu My Story. Ond sylwch ar y top ar y dde fel athro, mae gennyf plus fan hyn hefyd, beth dw i'n gallu neud nawr yw anfon neges nôl i Jax, wel, na i weud er enghraifft, yym, drwy text, Da iawn am sillafu. Prynu yn gywir. A na i anfon hwnna am y tro fel neges text. Na i hefyd anfon nôl neges llais i fe. Byddai'n eitha cyflym fel athro wrth gwrs. Rwy'n edrych mlaen i weld y waith nesa di Jack. Da iawn ti. So, felly mae'r peth yna yn ytha sylfaenol, yn ytha cyflym dwi'n teimlo fel athro, rhywbeth sy'n bydde'n realistig i ni wneud. Byddwn hefyd yn gallu anfon ffotos i nhw, rhannu ffotos i nhw, a, uh, rhannu fideos gyda nhw, ac ar-lein, os a'i nôl nawr i'n nghyfrif i ar-lein, um, byddwch chi'n gallu gweld ein bod ni, dyma ni yn y PC nawr, Ar-lein, rydym hefyd yn gallu ychwanegu ffeiliau, iawn, fel PDFs a math 'na o beth o'ch cyfrifiadur chi. Felly, ar iPad, cofiwch, chi'n gallu ychwanegu delweddau, sain, popeth fel 'na, yym, ar-lein, ar PC, iawn, byddwch chi'n gallu ychwanegu dogfennau fel PDFs hefyd. Iawn, dwi am allgyfnodi nawr o'n yy iPad i a mewn i gyfrif y Discable, felly dyma fi ar hyn o bryd fel athro, esgusodwch fi. newydd sylweddoli efallai bydda fe'n syniad da i ddangos i chi fel dwi'n mynd i glicio ar 7e enghreifftiol ar y top nôl i classes nôl i Misus Davies sign out a nawr dwi'n gallu allgyfnodi reit a dwi'n mynd i mynd mewn fel Jack dwi'n meddwl taw Jack J1 na 2 oedd e a'i gyfrinair e oedd ei gyfrinair e oedd Preseli Nawr yn sign in, felly beth sydd o'ch blaenau chi nawr yw cyfrif y disgybl yn ymddangos, jyst am brofi bod y neges na o'r athro wedi dod nôl, iawn, dwi'n clicio ar y pethau yma, sylwch, mae neges i fan hyn yn text a hefyd y llais. Rwy'n edrych mlaen i weld dy waith nesa di Jack, da iawn ti! Ocê, dyna fe, chi ymddeiriad yn neidio mewn a mas o o apiau a mewn o'r PC ac yn y blaen, gobeithio bod e'n gwneud synnwyr i chi, cofiwch ail wylio neu clicio ar pause a rhoi di pan ma pan ma angen. Bydd un fideo bach ar ôl yn dangos i chi fel i anfon gwaith o yy wedwn ni Book Creator yn ogystal â rhywbeth fel Puppet Pals yy fel discable. Pob hwyl i chi!